Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal This is the new side to Rona. At Continental Cars. For the love of food, golden drop. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Filli Malta u fil-Isqallija. Illum ħammorru fraħal fejn il-ħajja dur madwar ħaġa waħda, It-tadam, Pacchino, huwa magħruf mad-dinja kollha għat-tadam b'togħma ħelwa u vibranti li jipproduċi. Illum ser inqatta' ġurnata fil-kampanja, naħsad it-tadam, nitgħallem it-teknika tal-koltivazzjoni, però fuq kollox nitgħallem kif b'modi differenti dan il-frott jista' jsir ikel straordinarju. Knockabout Sicilia jibd'issa!

Biex niltaqa' ma' ħabib tiegħi, Enzo. Bidwi dedikat li l-familja tiegħu ikkultivat dawn l-artijiet għal ġenerazzjonijiet sħaħ. Il-passjoni ta' Enzo għat-tadam hija leġġendarja u llum ser ikun il-gwida tiegħi u ser jaqsam magħna l-għarfien profond u l-imħabba tiegħu għal din is-sengħa. Mit-tħawwil sal-ħsad, Enzo ser jiżvela s-sigrieti wara t-tadam, ta' Pacchino. Dan huwa Enzo, bidwi Siċiljan li grazzi għal dawn l-għelieqi jaqla' l-ħobża ta' kuljum biex igħajjex lill-familja tiegħu. Ciao! Enzo jispeċjalizza fil-kultivazzjoni tat-tadam, frott staġonali u ħaxix ieħor. Huwa jipprattika metodi tradizzjonali u ċ-ċiklu naturali tal-istaġuni sabiex jiżgura l-ġenwinità u l-kwalità. F'dawn l-għelieqi Enzo għedni li se jdawwarni u jtini d-dettalji kollha dwar il-professjoni tal-bidwi. Apparti minn hekk, jiena ser nxammar il-kmiem u nagħti daqqa t'id għax ser naħsdu t-tadam. Din l-esperjenza qed nistennieha b'mod ħerqan. Ejja ħa nibdew. Ftit kilometri l-bogħod miċ-ċentru ta' Pacchino, f'nofs is-sbuħija ta' Sqallija, issib razzett tal-familja li jikkultivaw il-veru essenza tan-natura. Hawnhekk, it-tadam ċirasa, il-ħxejjex ħodor u l-frott frisk jitrawmu b'attenzjoni u jiġu trasformati f'teżori artiġjanali. Minn zlazzi u ġammijiet mimlija togħma, għal marmellati, felfel u ħafna aktar, kull prodott jippreserva l-freskezza tal-istaġuni u jagħmilha possibbli li tgawdi dawn it-tjubiji matul is-sena kollha. L-għelieqi huma maħduma f'armonija mar-ritmu tan-natura u jirrispettaw iċ-ċiklu tal-ħajja. tal-uċuħ tar-raba'. Il-missjoni hija waħda sempliċi, li tikseb ġenwinità assoluta u li jitwasslu prodotti bnini u tal-ogħla kwalità, tajbin biżżejjed biex isebbħu kwalinkwe mejda, anzi jittrasformawha f'nobiltà. Enzo jispjegali. li apparti t-tkabbir tat-tadam huwa jieħu ħsieb ukoll ħafna aktar xtieli u siġar, fosthom is-siġar taż-żebbuġ li jiffjorixxu taħt ix-xemx Siċiljana. Enzo jipproduċi wħud mill-aqwa żjut extraverġni tar-reġjun. Varjetajiet tas-siġar taż-żebbuġ lokali bħal Nocellara del Belice u Bianco Lilla jipproduċu żejt ta' kulur aħdar dehbi b'togħma distintiva u friska, b'toni ta' għaġġ, weraq tat-tadam u lewż. Enzo kompla jispjegali li s-siġar, li xi wħud minnhom maturi sew anki sekli, huma simbolu ta' reżiljenza u wirt. li għandhom għeruq fondi fit-tradizzjonijiet tal-art. Magħruf għall-kwalità għolja tiegħu, iż-żejt taż-żebbuġa ta' Pacchino huwa pilastru fil-kċina Siċiljana. Kif qed taraw hawnhekk fir-razzett ta' Enzo, qegħdin imdawrin bis-serer tat-tadam li huma simbolu tal-agrikoltura fejn it-tadam ċirasa jikber f'mikroklima ideali. Hawn min hu tal-opinjoni li s-serer qegħdin hemmhekk sabiex jisfurzaw il-pjanti biex jikbru. Mingħand Enzo tgħallimt diversement. Enzo, come funziona la sistema della serra? La serra è un qualcosa che protegge le piante, li protegge semplicemente da dalla ruġġata mattutina, dalla pioggia. Dawn l-istrutturi jirregolaw id-dawl tax-xemx u t-temperatura u jippermettu produzzjoni matul is-sena kollha. L-ambjent ikkontrollat itejjeb it-togħma, jipproteġi t-tadam mill-insetti u jżomm ir-reputazzjoni tar-reġjun għal tadam ta' kwalità għolja. Enzo kompla jispjegali li t-tħejjija ta' sererat ta' dam tirrikjedi ħafna ħidma. L-ewwel l-art tiġi analizzata u arrikkita b'nutrijenti. Is-sistema tal-irrigazzjoni jiġu installati għal tisqija preċiża u s-serra tiġi mnaddfa biex jiġu evitati l-insetti. Żrieragħ u nebbieta jintgħażlu bir-reqqa u jitħawlu f'sodda li tkun imħejjija b'distanza kkalkulata għat-tkabbir u ċ-ċirkolazzjoni tal-arja. It-tadam ta' Pacchino huwa magħruf għal kulur aħmar vibranti, għal konsistenza mlaħma u t-toma ħelwa tiegħu. Dan kollu grazzi għal klima unika u l-ħamrija fertili ta' sqallija. Ikkultivat b'attenzjoni, dan it-tadam huwa ċċelebrat globalment għat-togħma intensa tiegħu u jagħmlu famuż fil-kċina Mediterranja u ingredjent essenzjali fil-platti Siċiljani awtentiċi. Enzo ikabbar u jipproduċi tmien tipi ta' tadam u jiggarantixxi ħsad konsistenti matul is-sena kollha. Enzo għadu kemm qed jispjegalli li f'dawn is-serer ma jidħol l-ebda makkinario. Enzo, qua dentro non entra nessun macchinaro. Qui dentro i lavori nel pomodoro non vengono fatti da macchine, vengono fatti tutti in modo manuale. Il-ħsad tat-tadam bl-idejn jiżgura preċiżjoni u kura. Jiġi evitat li l-ġilda delikata titqatta' jew tinqaras mill-makkinario. Il-magni jistgħu jħallu ħsara fuq dan il-frott. Il-ġbir bl-idej jiżgura li jinġabar biss it-tadam il-misjur. Dan il-metodu jiżgura li tinżamm il-kwalità u t-togħma tat-tadam u jimminimizza ħsarat lejn il-frotta. It-tkabbir ta' dawn il-pjanti, il-ħsad tat-tadam huwa xogħol li jitlob l-ikbar reqqa. Waqt li qiegħed f'din il-serra, f'din it-trankwillità, Ma nistax ma niqafx u ma naħsibx dwar kemm hemm nies li qegħdin jiddedikaw il-ġranet sħaħ tagħhom għal dan ix-xogħol li jagħmluh b'tant passjoni sabiex kull wieħed u waħda minna jkun jista' jkollu dan it-tadam hekk bnin u tajjeb fuq il-mejda tiegħu. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, iqfgħu hemmhekk għax għandi iktar x'naqsam magħkom u Enzo għandu iktar x'jurina. Iqfgħu hemmhekk.

ta' dam, bl-ispjegazzjoni ta' Enzo daqshekk viċin in-natura tħoss sens ta' apprezzament iktar għal dak li jasal fuq il-mejda tagħna u wisq iktar għal dak li għandna x-xorti li nkunu nistgħu nieklu. Hekk kif Enzo kompla jispjegali fuq it-tadam, ir-ritmu tal-ħsad tat-tadam issa sar kważi meditattiv. Laqatni kemm kull tadama titlob kura u attenzjoni. billi tinqala' bil-mod minn Maddilia. Hija ħidma ta' mħabba, waħda li Enzo jittrażmettiha ma' kull moviment. Iżda l-kompetenza ta' Enzo tqanqal lill-kurżità lil hinn minn dawn it-tadam vibranti. Ir-razzett tiegħu huwa kenn b'varjetà ta' ħxejjex u frott. Enzo dawwarni fl-għelieqi tiegħu. Fejn jirnexxilu jkabbar ħxejjex oħra, bżar ikkulurit u diversi delizzji staġonali. Kull sezzjoni tar-razzett tiżvela aspett differenti tad-dedikazzjoni u l-ħila tiegħu. Ifhem, naqam possibbli hawnhekk b'dan il-ġmiel kollu

Enzo u l-mara tiegħu Silvana jippreparawhom skont riċetti li wiertu mingħand il-ġenerazzjonijiet ta' qabilhom, però huma qegħdin joħolqu innovazzjonijiet grazzi għall-ħxejjex tagħhom sabiex ikunu jistgħu jgħadduhom għall-ġenerazzjoni li jmiss.

Ciao! F'dawn li Ian so edni li se jdawwarni u jtini d-dettalji kollha dwar il-professjoni tal-bidwi.

Fil-fatt, hawn żona speċjali, magħrufa bħala l-Ġnien tal-Għeden. Dan il-ġnien mimli bl-istorja kien sors ta' ikel għall-familja għal ġenerazzjonijiet. Enzo kompla t-tradizzjoni, jiġbor il-prodotti friski kull sena, bħalma għamel missieru Giorgio fil-passat. Hawn, l-art tagħti diversi frott u ħxejjex, u kull ħsad huwa xhieda ta' snin ta' kura u dedikazzjoni. Mhux biss ġnien iżda memorja ħajja tal-familja, wirt u kliem in-natura li jassiguraw li l-familja dejjem għandha dak li trid. ta' kull staġun. Ijat pakkino fl-imkien mal-ħabib tijaj Enzo, għattajna ftit ħin mux ħazin eh, fil-serer, naħzdu t-tadam tal-limt li t-tadam trid timmaniġġaħ bir-reqqa sabiex tippreserva kemm jista' jkun il-prodott sabiex ovvjament is-salva kemm jista' jkun minnu sabiex jasal imbagħad għand il-konsumatur. Enzo,

Wriet ukoll il-kura u l-passjoni għall-ħxejjex li tipprovdi din l-art prestiġġuża. Dawn il-prodotti artiġjanali jaqbdu l-essenza tax-xemx, il-klima u l-ħamrija fertili ta' Pacchino, u issa, flimkien mal-mara tiegħu Silvana, se jdooquni wħud mill-aktar prodotti li hu mal qalbhom. Dawn il-priservi u ġammijiet, Enzo u l-mara tiegħu Silvana jippreparawhom skont riċetti li wiertu mingħand il-ġenerazzjonijiet ta' qabilhom, però huma qegħdin joħolqu innovazzjonijiet grazzi għall-ħxejjex tagħhom sabiex ikunu jistgħu jgħadduhom għall-ġenerazzjoni li jmiss. Enzo, Poġġejna bil-qiegħda hawnhekk il-prodott tagħkom li jasal għand il-konsumatur li taħdmu fuqu b'tant imħabba ma jasalx biss frisk imma jasal ukoll f'dawn il-verżjonijiet daqshekk speċjali. Minn fejn ġiet l-idea? Enzo spjegali li l-idea tal-konservazzjoni tal-prodotti fil-vażetti bdiet madwar għaxar snin ilu, imwettqa minn xewqa li jevitaw il-ħela u r-rimi tal-ħxejjex tagħhom u b'rieda li jwasslu l-aħjar użu mill-ħsad ta' dawn ir-raba'. Permezz ta' din il-konservazzjoni tat-tadam u ħxejjex oħra, żguraw li xejn ma kien ser jinħela. Ħolqu mod biex itawlu l-ħajja tal-ħxejjex u l-frott, bir-riżultat li jistgħu jitgawdew lil hinn mill-istaġun tal-ħsad. Din il-metodoloġija mhux biss tnaqqas l-iskart iżda tagħti provista konsistenti ta' ikel ta' kwalità għolja. Kull vażett huwa ċelebrazzjoni ta' metodi tradizzjonali li jippreservaw it-tomit vibranti tal-frott u l-ħxejjex staġjonali. Minn ġam tat-tadam ħelu misjur mix-xemx għal priservi avventurużi tal-felfel pikkanti. Kull vażett jirrifletti d-dedikazzjoni u s-sengħa ta' din il-familja. Dawn il-priservi mhux biss itejbu l-platt tal-ikel iżda joffru wkoll togħma tal-wirt agrikolu għani Siċiljan u jġibu awtentiċità Mediterranja lejn l-imwejjed. Xi ġmiel! Ma nafx hekk hux għax jien żaqqieq, però għalija meta l-ikel jiltaqa' mal-artiġġanat tkun il-veru opra tal-arti. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif tiġu lura ħa nkompli nurikom, għax ma nistax indowwaqkom, iktar x'kapaċi jagħmlu Enzo u l-mara tiegħu Silvana. Knockabout jirringrazzja lil Sajru Għandi appell għat telespetaturi żgħar ta' Knockabout Sicilia. Flimkien ma' United Colors of Benetton irridu naraw ir-ritratti tagħkom xitwin. Forsi meta mortu xi vakanza fuq is-silġ jew inkella bl-umbrella tax-xita intom u sejrin l-iskola. Ibatuli dak ir-ritratt permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook owenbonnici.tv u grazzi għal United Colors of Benetton tistgħu toħorġu rebbieħa. Enzo qasam miegħi fatt interessanti dwar dan it-tewm kbir. Biex tgawdi t-toma tiegħu fl-ikel, dan it-tewm għandu jiġi maħkuk u mhux imqatta. Dan it-tip ta' tom huwa maħluq speċifikament biex jiġi kkunsmat mitħun, bħala patè, togħma rikka u għamla morbida meta jiġi maħkuk. Huwa dettall żgħir iżda importanti li jtejjeb kif dan it-tom speċjali jagħti l-aħjar riżultati fil-kċina u jassigura li l-essenza veru tiegħu titgawda f'kull gidma. Din il-ġurnata tiegħi hawnhekk f'Pakkino kienet waħda profonda fil-qalba tal-agrikoltura Siċiljana. Hawnhekk ma' Enzo mhux biss kont viċin it-teknika u l-mod kif jinħadem eh, l-għalqa però apparti minn hekk ukoll kelli ċans inkun daqshekk viċin ta' dawn it-tomiet awtentiċi